Ethnigrwydd a thlodi yng Nghymru. Nid rhywbeth sy'n digwydd mewn gwledydd pell i ffwrdd yw anghydraddoldebau cymdeithasol. Mae anghydraddoldebau cymdeithasol yn nodwedd o'r gymdeithas Gymreig, y gymdeithas Gymreig 'dyn ni'n rhan ohono, a mae digwyddiadau diweddar wedi tynnu sylw at hyn. Os da ni'n feddwl am ddau enghraifft dyn ni 'di gweld dros y blynyddoedd dwytha, sef y pandemig Covid 19 ac hefyd ymgyrch Black Lives Matter neu Bywydau Du o Bwys, mae ddau enghraifft o sut mae anghdrylodebau cymdeithasol wedi dod i wyneb cymdeithas Gymreig. Yng Nghymru, mae rhai grwpiau bobl yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi a dioddef o anghdrylodebau cymdeithasol. Un o'r grwpiau hyn yw unigolion a theuluoedd sy'n perthyn i grwpiau ethnig. A mae modd i ni weld tystiolaeth o hyn wrth i ni edrych ar ystadegau swyddogol sydd gan Llywodraeth Cymru. Um, mae modd i chi fynd i wefan Ystadegau Cymru neu Stats Cymru i weld rhain eich hunan. Yn ôl Stats Cymru, Yn 2020, roedd 23 y cant o deuluoedd yng Nghymru gyda phen teulu gwyn yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Roedd teuluoedd â phen teulu oedd yn perthyn i grŵp ethnig nad oedd yn wyn yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi, a da ni'n gweld hyn yma gyda y canran o 25 y cant o'r teuluoedd hyn yn byw mewn tlodi incwm cymharol. Ac os ewch chi i wefan Stats Cymru, dych chi'n gweld yr ystadegau yma yn yn glir. Edrychwch ar yr blwch pella ar y dde ar y sgrin fan hyn. Dyn ni'n gweld yr ystadegau yma. Ond mae modd i chi edrych ar y wefan yma a gweld sut mae'r gyfradd yma wedi newid dros y blynyddoedd o 2007 ar y cychwyn cynta ar hyd y blynyddoedd hyd at 2019. Ond nid Llywodraeth Cymru yw'r unig rai sy'n casglu gwybodaeth ynglŷn â um, profiadau grwpiau amrywiol o fyw mewn tlodi, profiadau o anghyfartaledd cymdeithasol. Mae Joseph Rowntree Foundation hefyd yn cyhoeddi yn y maes hwn, um, Yn fan hyn dyn ni'n gweld adroddiad gynnon nhw, Torri'r cysylltiadau rhwng tlodi ac ethnigrwydd yng Nghymru. Yym, ewch i'w gwefan nhw i weld yr adroddiad yma yn llawn. Ond mae'r ymchwil yma a gyhoeddwyd yn 2016 yn nodi nifer o ffactorau yym sy'n golygu bod unigolion sy'n perthyn i grwpiau ethnig yn profi tlodi ac allgáu cymdeithasol yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn dweud bod unigolion hŷn yn gweithio mewn swyddi cyflog isel a sectorau cyflog isel. Mae'n dweud bod y unigolion o'r grwpiau hyn yn dioddef o ddiffyg gwybodaeth am y farchnad lafur, bod yna hanes o fudo, hynny yw symud o un ardal i'r llall, yn perthyn i'r grwpiau hyn, a bod normau rhywedd a rhwydweithiau cymdeithasol hefyd yn dylanwadu ar profiadau nhw o dlodi ac allgáu cymdeithasol. Ac yn 2020, gwelwyd mudiad cymdeithasol mae bywydau du o bwys yn dod yn amlwg yn America, yn rhyngwladol ac yma yng Nghymru. Mudiad cymdeithasol ydi Black Lives Matter, a datblygodd drwy dynnu sylw at yr anghydraddoldebau sydd yn wynebu unigolion a grwpiau ethnig. Mae'r grŵp yn galw am newid sylweddol yn y ffordd mae cymdeithasau ledled y byd yn trin unigolion o grwpiau ethnig gwahanol. Maen nhw'n tynnu sylw at anghydraddoldebau ar sail hil, a'r hiliaeth systematig sydd yn rhan ganolog y gymdeithas ac sydd i'w weld o fewn y gymdeithas. Gymreig dyn ni'n rhan ohono.